Gyfeillion, diolch am ymuno â ni yma yn Nhafwyl. I ni yn dymuno'n dda i'r ŵyl ac fel aelod o staff ym Mhrifysgol Abertawe dwi'n hynod falch fod Academi Hywel Teifi yn nodi llais. Fy mraint i heddiw yw holi wyneb digon cyfarwydd i ni i gyd. Gŵr mae llawer un yn ei nabod fel Hywel Pobl y Cwm yr actor Andrew Taylor. Croeso ato ni Andrew. Diolch yn fawr iawn i ti Tudur. Dda dy gael di yma. Wel, i ni yn Adran y Gymraeg Abertawe, ers dwy flynedd bellach, Andrew y storiwr yw e. Andrew y myfyriwr sgwennu creadigol. A da medru datgelu, mae Andrew teilo MA ydyw bellach, gan ei fod e wedi ennill gradd meistr yn y Gymraeg, a hynny am gasgliad o straeon byrion. A fy mraint i, a'r Doctor Hannah Sams o'dd i gyfarwyddo ar hyd y daith honno. Nawr dyn ni'n gobeithio roi blas i chi ar waith Andrew heddi dyna nod ni um, a dylen ni wei bod y gwaith wedi ganmol yn fawr gan i arholwyr yr awduron John Gower ac Eirex Holsbury. Ond yn gynta dwi wedi wrthon i Andrew Pam yr awydd hwn i storïa? Pam fod yr actor am droi'n storïwr?
Dwi ddim yn gwybod, wy'n credu um, bod byd ffantasi wedi, wedi apelio at i eriod. Um, o'n i'n gwybod o edran ifanc iawn mai i ryw faes creadigol neu gilydd byddwn ni'n mynd yn y diwedd. O'n i'n freuddwydiwr O'n i'n blentyn sensitif iawn ac o'n i'n ffindo ar adegau, gan bod fi'n methu mynegi'n hunan uh, gyda phobl eraill, gyda chyfoedion neu rieni hyd yn oed, achos o'n i yn un swil iawn, oedd ysgrifennu yn ffordd o garthu pethau. O'n i'n gallu rhoi lawr ar bapur um, beth oedd yn rhwblu ac yn y blaen. A oedd e'n amlwg bod, bod ysgrifennu yn, yn, yn mynd i ddangos i ben rhyw ben, oherwydd nes i ofyn i Sean Corn pan o'n i'n rhyw 8 yn awod am deipiadur uh, fel anreg nadolig, ac fe ddath Sean Corn a theipiadur glas um, Silver Reed, fi'n credu oedd y gwneuthuriad, a bues i'n wado straeon wedyn 'ny mas o'r peiriant bach yna druan ag e am am sawl blwyddyn wedyn 'ny. Does dim un o reina'n goroesi ragor, ond o'dd yr awydd i sgrifennu ac i greu yy yno fi yn o oedran cynnar. Wi'n wi'n lico 'ngherddorieth, wi'n wi'n yym lico darlunio hefyd, bues i'n gweitho fel cynllunydd graffeg am sbel, ac yn eironig do'dd mynd yn actor eriôd wedi croesi'r meddwl, oedd e ddim yn rhywbeth oedd oedd oedd oedd wedi nharo i fel gyrfa, dath hwnna'n hwyrach. Ond mae'r mae'r ochr greadigol yn ei yn ei yn ei chyfanrwydd wedi wedi chwarae ran fowr yn y mywyd. Felly un un agwedd ar dy greadigrwydd crwn yw'r busnes sgwennu diweddar yma, a mae wastad wedi bod yno, megis. Mm, mm. Mae wedi bod, mae wedi bod yn gorwedd yno'n dawel yn, yn, yn barod i, i, i ffrwydro ar y byd, gweud y gwir, ond na, mae e wedi bod yn un o'r dyheadau sydd wedi bod gen i ers, er, ers blynydde mowr, ond mae um, amserlen waith bobl y cwm yn un ofnadwy o ddwys, a dwi'n mynd caniatau rhywun lawer, llawer o amser i, i wneud y pethau amgen yma, yeah. ond fi wedi bod yn ddigon ffodus i gael blwyddyn lle wedi gallu bwrw iddi o ddifri gyda, gyda Covid a'r, ar cyfnodau clo yma. Wedyn ni, uh, fi wedi cael gwireddu'r freuddwyd hon ac, ac, yn, ac yn ysu i fwrw iddi wneud mwy. Mae'r mae hunan yn ysu wedi datblygu'n ysfa at sgwennu a'r cyfnod clo wedi bod yn un hmm. creadigol i ti. Ti sôn am bobl y cwm, wrth gwrs, yn rhan fawr o'th fywyd i. Yym ga i ofyn ydi'r yrfa honno wedi bod yn ddylanwad ar y sgwennu o- oes 'na berthynas rhwng yr actor a'r storïwr? Wel dwi'm yn gwybod mae yym mae'r ddau yym mae'r awdur mae'r llenor a'r actor yn ymwneud â chyflwyno stori a chyflwyno cymeriadau wrth gwrs. Yym dwi ddim yn gwybod o ran o ran technegau yy gwaith pobl y cwm ma' ma' Mae dod i arfer a gweld deialog a a um, geiriau pobl ar bapur wedi helpu fi yn y broses o wneud yr un peth yn y, yn y, yn y, yn y ngwaith ysgrifenedig i. Er bod na waniaeth mowr rhwng beth mae'r awduron a'r bobl y cwm yn rhoi ar bapur a beth mae rhywun, beth mae llenor yn rhoi ar bapur, achos mae rhaid cadw at ryw orgraff arbennig i ra-. Er nad oes 'na reole pendant, dwi 'di dod, wedi ffindo hwnna mas yn yn ystod y ddwy flynedd dwetha, ond withe ma'r geirie 'ma awduron yn roi lawr ar sgript yn, ma' nhw'n bonkers, llwyr. Dim ond bod yn ffonetig bo' nhw'n dod mas yn y yn y ffordd gywir, does dim ots be' sy lawr ar bapur, ond ma' raid i'r awdur gyflwyno'r yym geirie mewn ffordd itha safonol. Ond yym mae wedi rhoi ymdeimlad, ma, ma, mae'r gei... Fel actor, wrth gwrs, fi yw'r gair ar, ar bapur, ynddo fe? Fi yw'r yw'r cam ola cyn bod y, y, yr sawl sy'n sy gwylio, neu, neu wel, sy'n gwylio yn, yn, yn achos uh, ffilm neu raglen dyledu. Yr actor yw'r gair ar bapur, ond oedd, oedd mwy o ddiddordeb, mae mwy o ddiddordeb dy fi ar hyn o bryd mewn rhoi gair ar bapur ar ddi a gwyn go iawn, ond um, Ydy, maen ma nhw'n ma nhw ddwy broses greadigol sy'n debyg iawn i'w gilydd mewn mewn llawer o ffyrdd. Wel ti'n dweud ti'n ti, ti gyfarwydd iawn â darllen sgriptiau di-ri, dwi'n gwybod hefyd y fod ti'n ddarllenwr brwd, felly gael ofyn i ti be sy'n gwneud stori dda?
Wel mae yna ma lot o elfennau, mae yn y rhai amlwg fi'n credu yw crynoder. Mae, mae rhaid wrth fod yn gryno fi'n credu. Mae, mae gan nofel er enghraifft drwydded i grwydo a fod yn eitha ystumiog yn y ffordd mae e'n... Mae, mae, a gallai'r awdur grwydro o un pwynt i'r llall gyda thrwydded i wneud hynny. Does dim, does dim modd wneud hynny gyda'r gyda stori fer. Wedyn ni, mae rhaid bod yn awgrymog, mae rhaid Mae rhaid, mae'r awgrymusrwydd yn elfen bwysig fi'n credu, yn, um, a mae rhaid defnyddio delweddau yn, yn, yn, mewn ffordd glyfar, um, symbolau, metaphorau er mwyn cyfleu rhywbeth gall awdur nofel gyfleu mewn penod. Mae ma, ma rhaid i awdur y stori fer grynhoi popeth i, i ryw barsel bach weithiau, a mae defnyddio delweddau yn ffordd gall yr awdur straeon byrion wneud hynny. A mae, mae'n symlrwydd twyllodrus, a mae hefyd fi'n credu bod uh, y stori fer lwyddiannus yn ymwneud gyda chymeriadau sy'n ar groesffordd bwysig neu gilydd neu, neu pobl yn ei cyfrin gyngor. Um, mae un stori yn, yn arbennig gan Guy de Maupassant sy'n sôn am, am y mwclis, uh, yn sôn am y fenyw sy'n, dwi'n mynd siŵr os yw hi'n colli mwclis mae'n benthyg wrth rywun arall neu'n ei dorri fe, ond mae'n gorfod gweithio ei hoes gyfan er mwyn talu am fwclis arall mae 'di brynu i roi nôl i'w ffrind, a mae ffrind yn gweud wrthi hi yn y pendraw o un chip oedd e, past oedd, ddim perle go iawn o'n nhw. A, a, a, a mae ma, ma, ma, ma dwy elfen fyna sy'n perthyn i'r stori fer, fi'n credu bod yna rhyw dro yn y cynffon a hefyd y cymeriad 'ma sy sy sy mewn gwewyr sy sy sy'n mynd s- yy ma' ma'r tro trwstan 'ma yn digwydd i'r cymeriad wedyn 'ny ma'r ddwy elfen gref 'na'n perthyn i'r stori 'na. F- fel rhan o'r MA fi'n gwbo es di ati i ddarllen darllen llwyth o straeon byrion hefyd darllen gweithie ar ffurf y stori fer ond ewn ni ddim ar i'r i'r trywydd hwnnw nawr yn hytrach dwi isie i i'r gynulleidfa ga'l blas ar dy waith du a a dwi'n credu mae Llid yw un o'r stori gynta' ie? Ie Llid.
Felly nei di gyflwyno honno a darllen rhyw gymaint ohoni i ni os gwyl'n dda.
Reit, stori am ddou unigolyn sy'n uh, mynd i'r afel a'i gilydd ar y draffordd yw hi, uh, yn arwynebol. Um, maen nhw fel, um, fel sy'n nhw'n actio golygfa mas o'r ffilm Ben-Hur. Ond mae'n ymdrin â yym y ffordd i ni fel fel fel hil wedi wedi mynd yn anifail dwi'm yn gwybod hunanol, hynod o hawdd ein pechu yym a ni gyd yn euog o ildio i'r gordwymo yy yy yy yym yn ein tymer ni. Mae ma' ma' ma'r byd wedi mynd yn le anoddefgar iawn fi'n credu a fi'n ma'r ma'r stori 'ma fi'n credu yn cyfleu hynny. Mae ambiti'r cymeriad dienw 'ma yy y gyrrwr yym Sydd â rhyw ddiafol bach ar ei ysgwydd, mae e'n credu sy'n ei annog e i neud y pethe drwg, y pethe hunanol gwrthun 'ma mae e'n neud yn ei fywyd. Yy, wedyn 'ny mae'n taflu'r bai ar rwbeth arall. Yy, wel dyna gefndir y stori, a a dyma chi flas o'r stori. A dyma gyn y ganu cyrn de. Roedd hi fel tase'r M4 gyfan yn cyd-ganu yn gôr cras o geir gyda gyrwyr yn brico yn ei syndod gan oleuo'r draffordd fel rhyw goeden Nadolig. A'r holl amser, boi y Beamer yn ochr-gamu i ffordd ryntu nhw fel rhyw faswr Cymreig o'r saithdegau. Bois bach. Timles i Carwyn yn dechrau gwyllti wedyn de.

Dyna gyd dwi'n gofio am y siwrne hynny. Rwy'n hanner cofio Dino yn ysbeidio'r mewn ambiwlans wedyn a'r paramedics yn ei dillad gwyrdd yn ymddangos ac yn diflannu trwy niwl fy ngolwg. Ro'n nhw'n trial i gore i siarad â fi, i gyfathrebu â fi, ond doedd ddim iws. Gallwn iddyn nhw swno fel tasen nhw'n siarad â'u penne mewn powlenni o flaen cotwm. Ond dwi'n cofio meddwl hefyd fod rhaid bod pethe'n eitha difrifol arna i oherwydd ro'n i'n gallu gweld y golau glas yn fflachio, yn adlewyrchu nôl mewn trwy'r ffenestri oddi ar waliau gwlyb yr ysbyty wrth i ni baso hibo i'r fynedfa. Ro'n i'n weddol effro erbyn iddyn nhw fy ngludo gefen yr ambiwlans ar y gwely bach ar olwynion. Ac am y tro cyntaf ers misoedd, blynyddoedd falle, ro'n i'n timlo rhyw ryddhad. Ro'n i'n timlo'n sa'n gwybod, yn dangnefeddus, yn wynfydedig, ro'n i'n gwybod bod materion o'r diwedd mas o'n nwylo i. Ro'n i'n falch taw cyfrifoldeb rhywun arall fydde'n lles i nemsbel wedi'r cwbl. Ro'n i wedi profi nag o'n i'n ddigon atebol. Am ryw reswm edryches i'n ôl i gyfeiriad crombil yr ambiwlans a 'na le roedd e. Carwyn, yn istedd ar ei gwrcwd ar ben rhyw fonit ar ei gilydd gyda'i ben yn gorffwys ar ei ddwrn, yn edrych yn ôl yn bwdlyd arna i dros ei ysgwydd, fel y cythrel bach 'na yn y llun Yr Hunllef gan Fuseli. Wedyn cododd ei hwlo, a'r cledres a'r awyr, fel tase fe'n gofyn, 'A ble ddiawl wyt ti'n meddwl wyt ti'n mynd de? Wi'n gwybod, meddyles i, wrth i wg o angrhydeddiaeth ddechrau diflannu o ngolwg i, wi'n gwybod. Paid, paid bod yn grac dy fi boi, wela i di wap. Ond ro'n i'n gweddio na welen i fe byth eto. Ac roedd e'n gwybod beth oedd yn mynd trwy'n feddwl i 'fyd. A jyst cyn i wyneb fynd yn ddelw wlanog, y minnau'n llithro nôl i ryw lesmaer, wi'n credu y gwelais i fe'n gollwng deigryn mowr, crac a thwym. A dyma fi, yn yr ysbyty, yn gwella yn slow fach yr oll llawdriniaeth yr agalon ac yn cyfri'r dyddiau nes bod fi'n cael mynd o yma. O, i wyno reit nawr, yn dod mlaen yn iawn. Yn sôr o hyd a stiff gyda megyn sy'r un mor ddi-air a hen space hopper, ond ma ni i'w ddisgwyl, medden nhw. Fydd hi ddim yn hir nawr nes bod fi'n ddigon da i edrych ar ôl yn hunan to, yn ddigon abal i ail-gydio am hethau, Gafael yn sownd yn y Wener, march arna ystywallt 'na. Wi'n ei alw'n fywyd, unwaith 'to. Er, bydd rhaid i bethau newid, wrth gwrs, bydd rhaid trwco'r march am ferlyn bach dof. Sai'n dwp. Wi'n gwybod taw damshel ar fasgal fyddai am weddill 'y mywyd. A 'na fe. Fel hyn bydd rhaid i fod.
O, oh, gwych, gwych. Yn yw ni'n trafod y, yr actor a'i, a'i stori, ond mae yna actor o storïwr o'n blaen i hefyd yn meddwl. Uh, Wel, dyna'r stori ti gyntaf i rannu â ni, stori yn y person cyntaf, blas cyfoes iawn yn perthyn i'r gwaith, ond nid gyda llid y dechreuon ni ar y cwrsau yma. A mae'n arddull o fath gwahanol hefyd yn nodweddu dy lais di ond oes e? A wyt ti'n dod o fan gwahanol falle? Os, a mae'n dod o rwle personol iawn achos pan ddechreuais i ar y cwrs oedd 'da fi ryw syniad bod fi eisiau dilyn trywydd y stori fer hanesyddol. Um, mae 'da fi stor o, o hanesion am yng nghyn dade, fel, fel sydd gyda'r rhan fwyaf ohono ni, ac o'n i eisiau rhoi reina ar waith Mewn ffordd, wedyn ni, oedd yr stori fer hanesyddol yn rhywbeth o'n i'n meddwl ar y pryd falle allen ni, allen ni wneud i bara yr ddwy flynedd. Um, penderfynes i, licen ni ddatblygu llais yn hytrach na dilyn yr un trywydd, fi'n credu oedd e'n o fwy o les i fi drial chwarae gyda gwahanol arddulliau, ond mae'r, mae'r, mae'r fformat yma, mae'r dull yma yn rhywbeth licen i ddychwelyd eto fe, ac os, os ca i ddarllen darn o stori o'r enw Drws Tomos Beynon. Um, yeah. Wel, byddwn ni am i'r gwrandawyr glywed ystod y darddull di. Yeah. A please, ie, yeah, darllen darn o Ddrws Tomos Beynon i ni os gwylio'n dda. Wel, ma' ma'r stori hon wedi seilio ar stori o'dd mam yy yn yn dweud yn amal wrthon ni blant, yn sôn am farwolaethe fy hen hen dad-cu, Tomos Beign- Beynon a'i wraig, Catherine Beynon, a a fu farw o fewn deuddydd i'w gŵr. Yym, ac mae'n debyg pan roddwyd Tomos i orwedd yn ei arch yy ym mharlwr ffermdy Pen Allt Cydweli, fe ddechreuodd drws yr ystafell honno wrthod a chau, A hynny am y tro cyntaf i'r, i'r, i'r, i'r teulu gofio. Doedd dim ots sawl tro bydde'r teulu'n ceisio ei gau e, fydde'r drws yn, yn agor ar ei liwt i hunan o hyd. Ond yna pan, pan fi farw Catherine i hunan, um, ychydig iawn wedyn ni, doedd dim trafferth cael drws o gwbl, oedd y drws yn cael ac yn aros ar gau. Wedyn ni, um, mae honna un o'r straeon uh, oedd arfer codi arswyd yno ni blant. Wedyn ni, dyna beth yw cefndir um, y stori, ac yn y gyd digwyddiadol, pan fi farw, y noson fi farw Catherine, ath un o'r tasau um, barlish ar y ffarm ar dan, does dim esboniad pam o hyd, ond, ond un o'r pethau yna. Felly dyma'r stori, uh, darn, detholiad o'r stori, drws Thomas Bainon. Yn ystod awr y llosgi, bu farw ei mam. Yn ei heiliad olaf, wrth iddi huno'n dwt a distaw fel pathew wedi cwtsio'n belen yn ail ei blancedi, gwelwyd golau godidog ar draws Bae Caerfyrddin yn tarddu o'r tân yn y das. Begwn ydoedd, Herody'r marwolaethau y Beinoniaid. Coelcerth, fel y sawl a gynaeasid ar draethau Sant Ishmael ar hyd y canrifoedd i ddenu llongau dryslyd at eu dryllio. Fel y tan llwythau a gred er mwyn diolch i'r duwiau cyntefig am gynaeafed da ac i ddeisyfu arnynt am dymor ffrwythlon arall. A dyma bobl y pridd yn dychwelyd i'r pridd, ac yn esgyn i'r ffurfafen yn wreichion bur hoedlog a chwareus uwchben y tân yn y das farlus. Taflodd William fraich laeth o gwmpas ysgwydd ei chwaer a thynnu, a'i thynnu ato'n drwsgwl. O ti gyda'i, Lisa? gofynnodd. O ti gyda'i, pan ath i? Nodiodd Lisa ei phen. Wi'n falch, medde William. Wi eisiau mynd i'r llofft i'w gweld i. Gwyddai wrth sylwi ar y chwyrnu meddwr cras a oedd wedi dechrau sennu naws y gegin, nad oedd diben gofyn i'w frawd fynd yn gydymaith iddo wrth ymweld â chelain ei mam. Aeth William i'r cyntedd. Ond cyn gosod troed ar y grisiau, troes i edrych ar ddrws y parlwr a oedd led y pen ar agor erbyn hyn. Oedodd yno'n pendroni am ennyd, ond ni nath unrhyw beth yn ei gylch ac yna dilynodd y carped canolig hir a redai ar hyd y rhiw bren i ben y landin. Edrychodd William ar ei fam farw, a orweddai yn ei gwely heb yr un mynegiant yn urddasu ei hwyneb. Er hynny, roedd ganddi o hyd arlliw o wrid yn ei boche, ac nid oedd y gelen eto wedi colli naws y bod dynol. Y presenoldeb anniffiniol hwnnw sydd yn ildio mor gyflym i ryw anfywiogrwydd cwyrog ac afrial. Rhoddodd William law ar law ei fam, a theimlodd yn ddiwres olaf einioes ei pherchennog. Medrai deimlo cynhesrwydd y corff hefyd yn pylu o dan ei gyffyrddiad, fel llath buwch mewn bwced ar fore rewog. Ni allai William ddweud yr un gair yng ngŵydd ei fam rywsut yr oedd arno ofon i deffro, gan y gwyddai gyment y bu'r ddynes yn dioddef yn ei misoedd ola. Teimlodd yn rhyfedd o ddigynnwrf, nid yn ddideimlad fel y cyfryw, ond yn llonydd, yn ddiddig yn ei chwmni, bron fel y teimlasai wrth glosiod ei mynwes pan oedd yn fachgen bach. Cusanodd William gledr ei law ei hun, ac yna trosglwyddodd y gusan honno i dalcen main ei fam. Wrth iddo adael y llofft ac edrych yn ôl arni am un tro eto, sylwodd ar ei phryd a'i gwedd yn oeri ac yn gwelwi o flaen ei lyged fel petai'n gwylio cymyle'n gwasgaru a dinoethi'r lleuad. a gwyddai ei fod newydd dystio i'r eiliad pan ymadawodd enaid Catherine a'i chorff bydol ei hun. Wrth iddo gyrraedd yn ôl i'r landin, gwyddai William nad oedd angen iddo edrych i gyfeiriad drws y parlwr. Roedd yr hyn a'i cadwai i gil agor yn ddiweddar nawr wedi ei ddistewi. Roedd wedi ei fodloni. Ni wyddai William y reswm am hyn, ond gwyddai fod ei dad a'i fam eto gyda'i gilydd, ac yn yr un modd, y drws a'r ffrâm.
Llawiadol iawn. Hynny yw, rhaid i mi ddweud mod i'n hoffi'r ddwy stori, wy'n hoffi'r amrywiaeth arddull sydd yn y casgliad, a maen nhw'n hmm. amlygu uh, ystod y grefft i. Hmm. Ac os o'n nhw'n grefft, gael holi, beth ddysges di amdano ti dy hun a chrefft storïau yn ystod y cwrs yma?
Wel, um, pe bydde'n onest iawn yn hunan, fi'n credu bydde rhaid i fi weid bod, bod fi, sylweddole sy'n gyflym iawn i dorri lawr ar y rwysg, i byd o trio bod yn glyfar. Um, fi'n credu bod, bod lot o fyfyrwyr falle yn eog o'r un peth pan maen nhw'n nhw dechrau ar gwrs fel hyn, bod nhw eisiau creu argraff ar eu tiwtoriaid, a, a, a, a fi'n credu bod eisiau ni wthio trwy hwnna'n syth, a wnaethon ni hwnna. Ond ie, yeah, o'n i'n tueddu fod yn, yn rhy flodeuog, o'n i'n defnyddio gormod o ansoddeiriau, yn rhy hir wyntog lle nad oedd angen bod yn hir wyntog, a, a dysges i'n gloi iawn bod eisiau tynnu ffrwyno ar hwnna, a sgrifennu mwy gonest oedd, oedd, oedd angen, dwi'n credu, a, a fi'n credu taw dyna'r wers bwysicau yw, yw beth bynnag mae rhywun yn rhoi ar bapur, mae rhai fod yn onest. A... Gyngor, gyngor doeth, dwi'n hmm. meddwl. Yym ond o'n i'n son ar y dechre am John Gower a Gerrig Salisbury yn arholi wel sut brofiad o'dd wynebu'r ddau yna yn yn yn trafod dy grefft di trafod y dy gasgliad di o waith? Wel pan o'n i'n trafod yr aroliad um, ac yn cael yn paratoi ar ei gyfer e um, wythnosau cyn i'r arholiad ddigwydd, o'n i'n rhagweld rhyw fath o chwilis uh, sbeinig A o'n i, o'n i, o'n i'n meddwl bydden ni'n cael yn rhoi ar ryw beiriant ar teithio, a, a ni... neu rhyw, rhyw, rhyw ddelwedd. Ond mae rhaid fi fod yn gwbl onest, um, sylweddolais i yn, yn gloi iawn ar ôl dechrau arni, Yym, mae sgwrs ddifyr iawn oedd o ymlaen i, achos ath ryw awr ag ugain muned, yym, wel, oedd e'n timlo fel, fel, fel deg muned i mi, achos oedd, oedd y tri ohonon ni wedi mynd i, i hwyl sgwrsio am, am ngwaith i a llenyddiaeth yn, gyf, yn gyffredinol. Oedd, oedd e wir yn un o'r sgyrsiau pleserus 'na mae rhywun yn cael ond, wel, dwi'm yn gwybod pryd, ond oedd e'n broses oedd wedi Fy nghalonogi i hefyd achos oedd oedd yr adborth ges i yym ynglŷn â'r gwaith yn yn bositif iawn a yym ffindes i'r profiad yn un pleserus yn yn pleserus iawn. Mae'n rhaid bod y ffaith bod bod y y fath y awduron yn yn canmol dy waith yn yn meddwl bod y gwaith yn deilwng o'r o'r radd yn, yn rhoi hwb i ti, dwi'n meddwl. A... Wel, well, o'n nhw'n awduron, o'n i'n edmygu'n fawr beth bynnag, ac oedd gwybod bod nhw'n yn arholi, yn, wel, oedd e wedi wneud fi'n nyrfys iawn, tydy'r, mae rai fi fod yn onest. Yn... Y, y, y cwestiwn sy'n dilyn felly o, o, o dderbyn y gymoliaeth o ennill y radd, beth yw'r cam nesaf i'r actor o ystoriwr?
Uh, dwi ddim yn gwybod yw'r ateb i hwnna. Um, fi'n credu bod yn ddyheuad gan unrhyw un sy'n rhoi pen ar bapur neu, neu fus ar allweddell y dyddiau hyn bod y licio fe weld i, wyn, i, i, i enw ar glawr uh, cyfrol. A, ac yn sicr mae, e, mae hwnna'n ddyheuad sy'n llosgi ar y foment. Licen ni gyhoeddi rhywfaint o'r ein os, os, fel casgliad. Um, Wel, amdani, ddweda i, yn yw um, a rhaid gwthio'r cwch i'r dŵr rhywbryd a, a gyrru'r gwaith at, at olygydd. Um, ond cyn, cyn fferwelio thi Andrew, um, gai ofyn i ti am un darlleniad arall, yn yw diben y sesiwn yma yw roi blas i ni ar dy waith, um, dwi'n edrych ymlaen at wel y peth mewn print uh, rhywle rhywbryd, ond ie, uh, yeah, un darlleniad bach arall cyn i ni ffarwelio a thi yn Hafwyl. O, a phleser.
Wel, wi wedi dewill, uh, dewis y darn o'r stori pizza. Uh, ac mae rai fi gyfadde bod fi'n tynnu blewyn o droi'n math arbennig o berson yn y stori hon, a thrwy, thrwy hynny dwi'n golygu bod fi'n tynnu blewyn o'n rhwy'n yn hunan. Mae, mae yn iddi elfen hunan gofiannol, ddwedau ddim mwy na hyn, ond astudiaeth onest dwi'n credu yw'r stori o o sut mae rhywun yn gallu mynd i gyfleidio diwylliant a gwlad arall, uh, bron yn ddiamod. A, a, a hefyd yn y stori, um, dwi ddim yn cael ei grybwyll yn y darn yma, ond mae yna ddigwyddiad swrial iawn yn digwydd i ieian y prif gymeriad, uh, ond bydd rhaid i chi ddarllen y stori rhywle rhywben i, i, i fynd o mas beth sy'n digwydd iddo fe. Ond dyma, dyma chi flas o'r stori uh, pizza. Safodd Ieuan o flaen drws Chez Julien a chraffodd ar y fwydlen a oedd wedi ei sodro mewn fframyn trwm i'r wal o galchfaen melyn ger llaw. Sganiodd yr arlwy, a phob saig yn ei gyhoeddi ei hun iddo'n laissez-faire mewn ffont o'r enw Café Urbain. Roedd gan y llythrennau olwg dwristaidd o Ffrengig, ac ni theimlodd Ieuan i bod yn taro deuddeg yn y cyd-destun. Byddent wedi gwneud y tro ar fwydlen mewn caffe ym Mharis, efallai, fel rhan o'r byd sans serif modern yno, ond nid fan hyn. Nid mewn village perché yn y de, cysglyd a cheidwadol a pherffeth. Pizza fruits de mer! cyhoeddodd Ieuan wedyn gan dorri ar ei lesmair, mewn llais a oedd mor argoeddedig fel y mylai ar fod yn floydd. Mae hwnna'n swnio'n neis yn dyw e? Hm? Be chi'n weud, ma cherie, mes enfants? Yngana Ieuan eiriau'r Ffrangeg yn bert wastad, ac ymfalchiai yn ei ddiddordeb ei hun yn yr iaith. Teimlai angerdd arbennig at

a lluniau a llygad ei feddwl, y fforestydd o flodau haul yn troi eu pennau i'w i'w wylio fel teganau clocwaith. Tynnodd e'r siwmper ysgafn yr oedd wedi ei chlymu am ei sgwyddau yn dynnach ato, wedi iddi lithro ychydig dros ei grys. Crys â phatrwm o sgwariau pinc a melyn arno. Ail-glymodd Gwlwm yn y breichiau edwinol dros ei fest. Edrychai fel cacen Battenberg. O'r diwedd, ieuan, meddai Lynwen. Ni wedi bod rownd y pentre 'ma dair gwaith yn wylo am rywle i gael bwyd. Pam na sylwes di ar y blydi pizza 'na na awr yn ôl de? Ha! Wedodd mam blydi, bloeddodd ei mab. Roedd y wraig yn llygad i lle. Roeddent y pedwar ohonynt, ieuan, Lynwen a'r plant, Guto a Iona, wedi mordwyo pentre Bonnieu dair gwaith y noson glos honno, yn chwilio am rywle i gael pryd o fwyd. Ieuan yn ei harwain yn ei hwyl wyntyllog ore, a'r tri arall yn ei ddilyn mor bell y tu ôl iddo ag y medrent, heb beri i'r byd, ac ynte, gael yr argraff nad oeddant am fod yn rhan o'r un gwmnïaeth. Nid bod hynny'n debygol o ddigwydd, wrth gwrs. Doedd fawr o neb ar hyd y strydodd cynnes glân y cyfnos hwnnw, a allai fod wedi'i gweld. Fawr fod neb i glywed Ieuan yn traethu am y nifer anarferol o viages perchés a oedd i'w canfod fel eryrod yn cysgu ar sgim brenne mynyddig yn Departement y Vaucluse. Neb i'w glywed yn ei hysbysu mai dim ond 77 o ddiwrnodau o law fyddai'r ardal yn ei chael mewn blwyddyn. Neb i'w glywed yn annerch ei deulu am y neddgar am y dieflig y Marquis de Sade a drigai unwaith yn y Chateau ar frig pentref Ffroen Uchel, Lacoste, Bryn filltir i ffwrdd. Ffroen Uchel. Ond nid oedd pob un o bentrefi'r ardal hon yn Ffroen Uchel. Teimlai Lynwen eriod ei bod yn camu i fyd dieithr a gwaharddus bob tro yr aent i dde Ffrainc, ac ni allai fynd i'r ardal heb deimlo ychydig yn euog ei bod yno. Roedd yno ryw sarugrwydd ym mhrith sychedig y gwinllannoedd a rhyw naws anedwyll iawn i wladeiddio'ch cymelledig yr adeilade. Ni chael unwen i thwyllog yn rith ddiymdrech Provence, a doedd dim a oedd yn laissez faire am y ffordd yr oedd yn rhaid iddynt gynilo fel gwiwerod sbarion prin eu cyflogau er mwyn treulio wythnos yn unig o bob dwy flynedd yn eu paradwys felen o galchfeinog dwym. Gwrthoda Ieuan, wel, dyn oll wrth gwrs. I Ieuan, roedd yr ar, roedd ardal y Vaucluse yn cynnig cip olwg ar fywyd gwledig yr artisan Français, y gwerinwr occitan, yn adlais gonest a byw. Gwela Ieuan Jean de Florette yn cludo dŵr ar ei gefn crwca bob man yr edrychai. Nid oedd unrhyw ddiben i Lynwen ddenu sylw ei gŵr at y siopau boutique a frithiau'r strydoedd bychain, siopau a oedd yn gwerthu dillad hyll o ddrud, siopau a werthai ddillad du yn unig. Ni sylwai Ieuan ar y Ferraris a'r Lamborghinis yn brolio o'r fath o dynnau hirgrwn fod eu cartrefi yn yr Almaen neu Wlad Belg, a hwynt oll wedi eu parcio ar gyrion y pentref, oll o liw glo fel y dillad yn y siopau. O fe gwelai, ond gwnai bwynt o beidio â sylwi arnyn nhw. Ni chlywai Ieuan ei wraig chwaith pan ddywedai wrtho o hyd fod y baguettes yn y boulangerie aml-wobrwyedig yn costio dair gwaith cymaint â'r rhai a werthwyd yn y boulangerie yn archfarchnad Superou a oedd lawer agosach at y gît lle arosent. Na, mynna Ieuan yrru i'r un ddisgleirwch yn Bonia bob bore i gaffel ei gyflenwad o fara am groc-bris.

A mae Ffrainc yn dy garu di 'fyd, yn enwedig y siop fara 'na, byddai Lynwen yn ei ateb yn aml mewn ychydig mwy na sibrydiad. Erbyn diwedd y dydd, fe âi hanner y baguettes a brynwyd ganddo yn y bore i'r bin, yn stêl a heb eu cyffwrdd. Wel,
wi gallu uniaethu ychydig bach gweitha'r môr a ieuan a Ffrainc Arwr. Diolch am roi blas i ni ar dy waith Andrew ac yym ac am ein ein cyflwyno ni i gymeriad hynod ieuan yym wrth gwrs i ni'n dymuno'n dda i ti i'r dyfodol fel actor ond hefyd yy yn enwedig yn sgil y sgwrs yma ni'n dymuno'n dda i'r storïwr. Felly diolch yn fawr i ti Andrew.